Isa Ýerihonyň içinden geçip barýardy. Ol ýerde Zakgaý atly bir baý adam bardy. Ol salgytçylaryň başlygydy. Zakgaý Isanyň kimdigini görmek isledi. Emma onuň boýy gysga bolansoň, mähelleden ýaňa ony görüp bilmedi. Şeýlelikde, ony görjek bolup, öňe ylgap, bir injir agajynyň üstüne çykdy. Sebäbi Isa şol ýoldan gelýärdi. Isa ol ýere gelende, ýokary seredip, oňa, Zakgaý, tiz aşak düş, bu gün men seniň öýüňde galmaly diýdi. Ol hem dessine aşak düşüp, ony şatlyk bilen kabul etdi. Halk muny görüp, Bir günäkäriň öýüne myhman boldy! diýşip, hüňürdemäge başlady. Zakgaý bolsa ýerinden turup, Reb Isa, Eý, agam! Indi men baýlygymyň ýarysyny garyplara berjek. Kimiň zadyny nähak alan bolsam, dört esse edip gaýtaryp berjekdirin diýdi. Isa oňa, Bu gün bu öý halas boldy. Sebäbi bu adam hem Ybraýymyň hakyky neslidir. Ynsan Ogly ýitenleri agtarmaga we halas etmäge gelendir diýdi. Bu zatlary diňläp durkalar, Isa bir tymsal bilen sözüniň üstüni ýetirdi. Sebäbi ol Iýerusalimiň golaýyndady. Halk hem Hudaýyň Şalygy basym görner diýip oýlaýardy. Isa şonuň üçin şeýle diýdi. Bir begzada şalyk sürmäge ygtyýarlyk almak üçin bir uzak ýurda ýola rowana bolýar. Ol hyzmatkärlerinden onusyny ýanyna çagyryp, olara, Men gelýänçäm şu puly işlediň diýip, hersine bir horjun pul berýär. Begzadanyň halky ony ýigrenýän eken. Olar, Bu adamyň biziň üstümizden şalyk sürmegini islemeýäris diýip, onuň yzyndan ilçileri iberýärler. Emma muňa garamazdan, ol ygtyýarlyk alyp, yzyna dolanýar. Soňra ol pul beren hyzmatkärlerini ýanyna çagyryp, kimiň näme gazananyny bilmek isleýär. Birinjisi gelip, Hojaýyn, seniň bir horjun puluň on horjun pul gazandy diýýär. Oňa, Berekella, ýagşy hyzmatkär! Az zatda sadyk bolanyň üçin on şähere häkim bol! diýer. Ikinjisi gelip, Hojaýyn, seniň bir horjun puluň bäş horjun pul gazandy diýer. Hojaýyny oňa hem, Sen hem bäş şähere häkim bol! diýer. Onsoň üçünji hyzmatkäri gelip, Hojaýyn, ine, seniň bir horjun puluň, men ony bir uly ýaglyga düwüp sakladym. Men senden gorkdum, sebäbi sen gaty öz diýenli adam, sen goýmadyk ýeriňden alýarsyň, ekmedik ýeriňden orýarsyň diýýär. Hojaýyny oňa. Eý, erbet hyzmatkär! Seni öz agzyňdan çykan sözler bilen höküm ederin. Asyl sen meniň öz diýenli adamdygymy, goýmadygymy alýanymy, ekmedigimi orýanymy bilýärmidiň? Onda näme üçin pulumy işletmäge bermediň? Men gelenimde, ony peýdasy bilen alardym diýýär. Onsoň hojaýyn ol ýerde duranlara, Onuň elinden puly alyň-da, on horjunla beriň! diýer. Olar oňa, Hojaýyn, onuň özünde öňem on horjun pul bar ahyry! diýerler. Ol, Men size diýýärin, Kimde bar bolsa, oňa berler, kimde ýok bolsa, onuň elindäki hem alnar. Üstlerinden patyşalyk etmegimi islemeýän duşmanlarymy bolsa şu ýere getiriň-de, gözümiň alnynda öldüriň! diýip jogap berýär. Isa bulary aýdyp bolansoň, ýoluny dowam etdirip, Iýerusalime tarap ugrady. Ol Zeýtun dagynyň etegindäki Beýtfajy bilen Beýtanyýa golaýlanda, iki şägirdini ýollap, olara, Öňüňizdäki oba baryň. Oba giren ýeriňizde daňylgy duran bir taýhar taparsyňyz. Onuň üstüne şu wagta çenli hiç kim münen däldir. Ony çözüň-de, bäri alyp geliň. Eger biri sizden, Näme üçin ony çözýärsiňiz? diýip sorasa, oňa, Bu taýhar Rebbe gerek diýiň! diý-de. Ýollananlar gidip, baryny onuň aýdyşy ýaly tapdylar. Taýhary çözüp durkalar, onuň eýeleri, Taýhary näme üçin çözýärsiňiz? diýip soradylar. Olar hem, Bu taýhar Rebbe gerek diýdiler. Taýhary Isanyň ýanyna getirip, üstüne donlaryny atdylar-da, Isany oňa mündürdiler. Ol gidip barýarka, adamlar donlaryny ýola düşeýärdiler. Isa Zeýtun dagyndan aşak inýän ýola golaýlanda, şägirtleriň hemmesi gören ähli gudratlaryna şatlanyp, batly sesleri bilen Hudaýy şöhratlandyrmaga başladylar. Olar, Rebbiň adyndan Patyşa alkyş bolsun! Göklerde parahatlyk, iň belentlikde şan-şöhrat bolsun! diýýärdiler. Mähelläniň arasyndan käbir fariseýler Isa, Mugallym, şägirtleriňiň agzyny ýumdur! diýdiler. Emma ol, Size aýdýaryn, olar dymsa, daşlar gygyryşar diýdi. Isa Iýerusalime golaýlanda, ony görüp aglady. Ol şeýle diýdi. Wah, käşgä sen bu gün özüňe nämäniň parahatlyk getirjekdigini bilsediň. Emma bu entek seniň gözleriňden gizlin. Seniň başyňa şeýle bir günler geler. Duşmanlaryň daş-töwregiňe garymlar gazyp, seni gabarlar, her ýandan gysyp gowrarlar. Olar seni weýran edip, seniň içiňdäki çagalary gyryp taşlarlar. Sende daş üstünde daş goýmazlar. Sebäbi sen Hudaýyň saňa gelen pursadyny saýgarmadyň. Onsoň Isa ybadathananyň howlusyna girip, ol ýerdäki satyjylary kowmaga başlady.

Isa olara, Meniň öýüm ybadat öýi bolar diýip ýazylgydyr, emma siz muny garakçylaryň sürenine öwrüpsiňiz diýdi. Ol her gün ybadathananyň howlusynda sapak berýärdi. Ýolbaşçy ruhanylar, Töwrat mugallymlary we halkyň baştutanlary bolsa ony öldürmegiň küýündediler. Emma munuň ýoluny tapyp bilmeýärdiler. Sebäbi ähli halk ony uly ünüs bilen diňleýärdi.